Fi di Bob ac um, dwi yn mynd i chwarae chydig o Minecraft heddiw. So, um, dwi ar byd survival ac newydd lodio'r um, byd ydy. O, oh, efo, cael hynga bach. So dwi ar difficulty easy. Ac dwi jyst yn mynd i trio syrfaifio heddiw a trio hadeiladu tŷ a betha. So, felly fi ddechrau torri coed. So, um, mae'n anodd torri coed heb ddim byd. So, dwi'n mynd i crafting table rwan. Um, so, da, mynd i crafting table. Oh, da i blaen yma. Neu crafting table. Wan. Neu. So dwi'n cael crafting table. Neu cael mwy i cael... Um, I, i gael um, bwyell i fi gael torri'r pren yn haws. So, chdig bach mwy y bloc ola. A wedyn byddai'n dechrau nid o. So, Yym, mae just byd newydd normal dio. Dim bonus chest na'm byd. Dim sio ho. Dim mynd i ffarmio lot. So, oce. Okay. Um, na i fynd i i'r hwnna. Mae lot o swen. Waw.

Agwyd. Um, a, ah, mae'n un. O, oh, a fan fi. A wel i ti. So dwi am fynd i gael um, cerig yma mae ien, na ni cerig i cael wneud um, stone tools, so mae rhain yn bod yn lot gwell. Och, dim yn y dŵr. Yn amhosib nofio arnyn nhw. Um, o, ie, mae'n fflat. Dim rwan. Um, so, ond di cael mwyaf o... Um, mwyaf o geri gyda dwi'n gallu. Ac na i wneud stone pickaxe. A, a caib yna newydd. So,

yeah, so diolch fach. Tools gyfan. Dwi'n yn meddwl byddai angen... Um, angen ho i dechrau fi. Na i. Na ddefnyddio'r stone, yr wooden um, tools ei fyd efo i. Daisy. Yy, oce. Yym, be... Wna i trio ffeindio ffordd allan o'r jungle 'ma. Wna i trio gael pren a pethau. Yym, i drio wneud tŷ, wel, gobeithio shed fach i gael mynd dros yr

Gwely un dau. So well os yw fi cheers i gael out. So much. So, um, o, dwi'n mynd i dorri'r coed mae i trio cael lle i drio gael um, pren i'w gael neu ti, digon o bren i neu ti, ac bydd yn haws byw. Os o'n i efo ti ar fyth rwan dwi jyst fatha crwydrin yn mynd ar o gwmpas y lle. So yym ie. Nai jyst ffeindio fel o'n i'n deud, nai ffeindio lle fflat i fynd i neud gwely. Yy i neud gwely? I neud tŷ bach. So Ie, mae'n mae'n anodd pan ti'n dechrau fod ti, o, fanna, um, na i drio wneud. Dwi roed wedi bod ar cwch ar Minecraft. Wel, dwi'n ond i bod dwy waith o Och. Dwi wedi gwneud high crafting table. Um, so, o.

Ok bren. Um, uh, ok. Di fe mae'n lle digon fflat yn di, ond dwi'n meddwl dwi'n ei dorri lot o'r coed yma lawr i, um, i fi gael digon o bren i adeiladu'r tîm. So. Yy, ie. Yym, o, do, dwi'n mynd gallu cyrraedd o. O, mae'n mynd i fod yn flêr felly pawb. Fe, goedan yn fflotio yn yr awyr. Ok. Dwi'n gwybod beth na i, os na i fi wneud o fel na, mynd ar ben fo. Wneith o ddim digwydd tro nesaf. I gael e gyd. Na fo. Um, so, faint o bren dwi efo rwan? 12. A... Mm, stac. Na, i fynd i fyny i gael ddau stac o bren. A wedyn, na i ddechrau fo. Na i ddim gwneud dim byd efo steil dar efo a bethau da. Herwydd, sam pwynt herwydd. Mae'n dechrau megis dechrau, dio.

Dech... Oce. O. Eh, fe dech chi byth cael gormod o bren. So, na i... Um, Dwi'n lladd hwn. Ella wedyn na i wneud tu bach gwell, oherwydd sgyn o'n dau stac 18. So na i gael hwnna fanna. Um, O na, dyna i ddefnyddio rhaw i wneud y sylfeini i ddechrau fo. So, um, o ia, fedra i, dwi'n di meddwl am gael am yr chwaith. O, mi'n mynd yn anodd heb fatha heian yn byd. Na i ffeindio dy wog wedyn, neu beth bynnag sy'n eich bod ni. Um, Oce, ie. So, um, o, mae'n dechrau mynd yn nos yn barod. Ella na i, o, o na, dwi'n rhywun, dwi'n, dwi eisiau bwyd a dwi'n dwi wedi dechrau yn y TV. Dyma fe dwi'n gweld lot o bobl yn neud, fatha ar Minecraft. Dwi'n gweld lot o bobl yn mynd ar byd newydd a ddim yn poeni am un byd beth sy'n mynd i ddigwydd yn y nos ac bethau. Ac dyna be dwi 'di bod yn neud i efo fo 'fyd ond o leia bo fi'n saff a bod so nai O dwi mynd i neud y gwely yym o na oce yym un gwely rhoi dy lawr a cysgu hw yym so dwi yn gwbod yym lle 'na i ddechra neud o.

Ac um, ie, yeah. na i drio wneud o cyn i'r nos dod eto, please, dweud bod fi'n gallu wneud o. Ar ôl torri'r llawr i gyd, na i um, na roed pren a heb ddim byd fatha style ella na ella yn y tŷ nesa nâi neud rhywbryd yn sori yn yr fideo nesa nâi neud fatha tŷ lot gwell. Ie, dyma fe nai, yn y fideo nesa nâi ni. Yn hwn nâi jyst neud tŷ survivio ac cael chydig bach o huan yn yr fatha yn yr mini dal yma sgynnon ni. So, Um, so, o'n i ddechrau wneud y llawr. Ie. Yeah. Bler. um, o, dwi'n gwybod beth dwi'n ei. Dwi'n gwneud y gwir. Os dwi'n gadw yn fan o'n gwneud. Na, sa'n pwynt. Um, na i dorri'r hyn ei gyd. O. A fel fydda chdi byth cael gormod o fwyd. O ma'r he- o. Be ma bob dim yn drws yma rhedeg allan. Yn... Yy oce. Nai. Dwi'n teimlo neud o fatha yn gartrefol efo pren, mae pren dal bach yn boring de. So bydd y llawr, ella efo'r gwlan, os na i gael gwlan, Neu ella neu neu chdi bach o carpet o garpedi um, fatha brown y fanna. O, mae brown. Reit fydd na. Dwi'n na i ddisgwyl gael shears os dwi'n mynd i gael fi de. um, so... Uh, oce. Okay. Mm, dwi... Dwi... Yeah, ti i chota'r ffordd. O, oh, stac fi dyrdig allan. Um, Yym, o, dwi'n meddwl bod ni angen mwy o brende i ni ddirwalu ag yr to i gyd. Alla na i wneud ffenestri i gael gweld. Ia, na i wneud ffenestri. So, dwi wedi rhedeg